Билигин прямой эфир буолаары турар. Биһиэхэ ыалдьыттыы беседкабытыгар библиотекалар кэлэһит дьаллар уонна бу культурология кафедратын сэбиэдиссэйэ Людмила Степановна ыалдьыттыы кэлэһит дьар билигин саха ыһыах туһунан, ыһыах сиэрин-туомун туһунан биһиэхэ кэпсиэҕэ. хотугулуу-илиҥҥи университет сэбиэдиссэйэ культураны бу биһиги сахалар саха сирин культуратын чинчийээччитэ иннигинэн бэйэбитигэр хасын ыһыахтыырбытыгар бу ыйан-кэрдэн биэрэр сүбэлээн биэрэр киһи тиийэн кэллэ диэххэ сөп иннигинэн Людмила Степановна баһаалыста бу биһиэхэ сүбэлиэх кытта бу тэлгэһэбитигэр хайдах ыытабыт

Үрдүгэй ыларга наатта талаан туран ити кымыс, биэ кымыһынан... Өссө ааттыыгыт бу туох? Үрүҥ аар тойон, үксэ ааттанар. Үрүҥ айыы тойону да ааттыахха сөп. Күбэй хотун, ол үрүҥ аар тойон хотунаан. Ити кэнниттэн сүрдээх сүгэ тойон. Онтон хотой айыы. Онтон күрүө дьөһөгөй, онтон айыыһыт уонна иэйэхсит. Ону кинилэргэ бэһээт били кулгааҕын хымнатаннар эбэһээт наһаа үчүгэйдик ааттыыллар. Холобурун үүт таас бэйэкэлээх, үкэр куйаас тыыннаах, үүт таас олбохтоох, үүс

Күлүмнэс бэйэлээх, көмүскэс санаалаах күбэй хотун, сүрдээх сүгэ тойон, хотуулаах-ханаалаах хомпоруун хотой айыы, күүстээх-уохтаах, күлүмэх күүстээх, көҥүл санаалаах күрүө-дьөһөгөй тойон, онтон аһыныгас санаалаах, аламаҕай бэйэлээх Айыыһыт хотун, эйэҕэс идэлээх, иһэгэйдээх ытыс

тоҕун ололорон баран дьэ сөһүргэстээн олорон сөһүргэстээн диэн манна олороҕун ол олорон бараҥҥын дьэ аал уотуҥ иччитиин буодойдуҥ иччитиин бу Өлүөнэ эбэ хотун иччитиин дьэ барларын ааттаталаан тураҥҥын дьэ эмиэ туһулуугун уонна эмиэ кымыскыттан Бүлүүн иһинэн бэссэҕин күндүлүүбүн. Вот. Онтон эппитим курдук ол били ол арҕаа хайыһан туран иһиигэ аллара дойду ааттаахтары биһаайнаҕын, атаҕастаамаҥ, баттаамаҥ, ыарыыны хүтүүнү ыытымаҥ эйин диэн Көрдөһөбүт. аргыый аайаһаан көрдөһөллөр. Дьэ ол кэнниттэн дьэ били ол

кэнчээри ыччаттарбыт кэскиллэрэ кэҥии турдун эйин дэн. Оны итигиртен көрдөххө үгүс алгыс көрдөһүүтэ биир маарынныыр. Чоҕолорун бу уйгу, буян, оноттон ол кэнчээри ыччат туһуар туһун көрдөһөллөөх. Уонна хас үгүс алгыстарга хепте. Сыһыым угунан сыспай сиэллээх сырыырҕаатын, хонуум угунан короор муостаах, қойыннун эйин дені бэхеп бар. Вот, итенде боллағынан Били ол аны көрдөһөллөрүнээҕэр дьэ бу туһулуулара быдан элбэх. Аһа. Алгыс туһулууттан, Аһа. көрдөһүүттэн уонна күндүлээһинтэн Ой, наачу гей туох буолла? Быһаарыы. түһүм түһүм Түһүм.
тиэрис түһүмэхтээх.
Аһа, аһа. Дьол кэнниттэн ол аһуохайдах ытым буоллаҕына ол дьиҥинэн аһуохай бээтэ семантикатын быһыытынан төгүрүк буолуохтаах.

Төбөм үрдүнэн өрө көтөҕөбүн. Аһа. Аата бу мин үрдүгэй ыйыларбар сүгүй өркүстэрбэр бэлэх бэссэбин диэн. Бэлэх бэссэбин диэн. Кинилэргэ күндүлээн бараммын мин бэйэм аһыыбын диэн. Аа, ото ти кымыһы үөһэ көтөҕөн диэн хаябыккыт. Оче ол алгыска бар.
Алгыска ха бастаан кымыспын үөһэ унабыт. Үөһэ көтөҕөн оннуттан онтон ыһабын.
Илин илин диэки. Илин диэки.
Туһаайан. Аха.

Иддьэ кэлбитэ. Күмбү ыҥырдылар. Онтон дьэ бу дьиэ уот, ол аата утилитарнай алгыстара дьахтар ийэ киһи, эбэ киһи билэр. Мин икки эбэҕэ иитиллибит киһибин. Онон икки да эбэм, ийэм аҕам да онто ийэм хоччо туох буолбатаҕата аҕам аа, билэр этэ үчүгэйдик. Онон э, ким баарыгар алгыахтаах дии саныыбын. Махтал Людмила Степановна. Кэлэн кэпсээбиккэр. Аха, тэҥэ. Ыһыахпыт күнэ бу хатта буһа турар, почти буста. Манна сылгы этэ буста, ээ убаһа этэ, убаһа этэ буста, билигин хоторуоҕум. Убаһа хартата. Ууга буһардым, оргуттум. Сойбутун кэнниттэн бысталыыбыт. Онон бүтэр. Бу дьонум дириҥтэн ыппыттара. Бэҕэһээ сыардаттан туох астана сылдьабыт? Ыһыахпыт аһын астанабыт бэлэмнэнэбит. Буотарак миинэ буһа турар, билигин илии оҥоруоҕум. Илиэйи буллаҕынан бу оргуйа турар Мииниттэн бэйэтиттэн уутун холбуйан ылан бараммын, сойута түһэн баран бу туох бурдук бурдук кутан буккуйабын. Алгыспытын уон бииртэ инигин аҕалыах буоллубут уонна күн оройугар оһуохайдыыллар диэн. Ол иһин аспытын успейдаан дьэ бу тэлгэһэ бэлэмнэниэхпит иннинэн оҥорон кэбиһээри Алгыс иннинэн туохтуубут саламаларбытын биир чаас иннинэн түптэлиэхпитин наада эрдэттэн ыраастыы турар курдук гына ол иһин түптэлэн салама ыйаан ыттарбытын эрдэттэн хаайан сирбитин бэлэмниэхтээхпит сэлии оҥордум бутуохтаах ону ламын кутан кэбиһэн чон онно киирэн хойдум ону сэлэйдээх миин буолар так бу быар туордун быары эрийдим быары эрийдибит уонна маннык уу эбэн биэрэбин кыратык үүт кутабыт Туустарытык бурдуктуубут. Дьэ бу хэлиэй бу курдук буолар. Быарбын буһара сылдьабын маннык блины курдук. Бука сарсыардаттан туран тэлгэһэтин ыраастыы сылдьар, уһаммыт туохтарын, опилкаларын тоҕор, билигин ыттарбытын хаайыахпыт. Бэҕэһээ журналист Елена Потоцкая ыйыппыта, эн алаадьыҥ хайдах инник буолары миэнэ инник буолбат диэн, бу икки һымыыт куттум. Бу маннык курдук үүт, биир стакан уонна сылаас соҕус бу баччыкый эмиэ уу кутабын. Сылаас соҕус буолар. Өп уонна маны буккуйан бараммын туустуубун, бурдуктуубун, буккуйабын уонна өссө уон мүнүүтэ туруора түһэбин, ол кэнниттэн буһарабын. Бүгүн тэлгэһэбитигэр ыһыахтыыбыт. Ыһыахпыт бу манан буолуоҕа. Бу өттүтүнэн туох диэн эбит сахалар итэҕэллэринэн былыр Ыһыахха аллараа дойду абааһылара кэлбэттэрин курдук гына, ыттар кутуруктарыгар олорсон кэлэллэр үһү. Ол иһин ыттар һуох буолуохтаахтар үһү тэлгэһэҕэ. Ол иһин ыттарбытын хаайабыт.
хааман ис буорда
уонна бүгүн алгыс оһуохай барыта бүтүөр диэри ыппыт ыттарбыт манна хаайыллан тураллар тоҕо диэтэххэ былыргы итэҕэлинэн ыт кутуругар абааһы олорсон кэлэр дииллэр эбит ол иһин ыһыахтыыр тэлгэһэҕэ ыт суох буолуохтаах диэн ону тутуһаммыт биһи ыттарбытын хаайдыбыт Бүттэ да.
Этэргим бүттэ да. Этэрим бүттэ. Оттон кутуруккараба ыларсан кэлбэт.
Саахпыт сиктээх. Дьэ, хуйутаалаах хаах буолан биэрдэ дуу. Эниэҥ наммыт манна оһох суоһугар баҕар сылытыахпыт диэн бахастыар дааҥҥа алаадьыбытыгар аҕаламмыт аны манна тэлгэттибит. Бүгүн бука оһох отунна, дьиктитик оттор эбит биһиги сахаларга тэҥнээтэххэ. Мин былааннык туохха суулуубун маһы уонна барытын бииргэ уган бараммыт уматабыт. Кини була костёр курдук инник Айылҕа ник оттоҕут? Уоту? Ол иһин итинник оттор, онтон эбэр үһү. Дьэ, онон хотугар тэбэн эрэр дуу? Сөп-сөп, оннук эбит Алгыс уота умуллан иһин хаалыах ол иһин хайыахпытын наада. Үчүгэй мастары булаҥҥын бээн токкуйда эрэ. Күнүнэн биэҕи ыадьыттар кэллилэр. Бу эдьиийим кэргэнэ арсын

Дьэ, быраатым Айсен. Аадьы буһара сылдьан көрдөһөбүт, махтанабыт. Бүгүҥҥү күммүт этэҥҥэ аастын, тэрээһиммит, алгыспыт, түмүктээх бол алгыспыт этэҥҥэ аастын. Быйылгы сыл уйгу быйаҥ сыл буоллун. Биһиги дьиэ кэргэн аймах, тэнийэ үксүү турдун, бары доруобай, чэгиэн сылдьыаҕын, ситиһиилээх, элбэх арыйыылаах, үчүгэй сыл буоллун диэн алҕаан тураммыт алаадьы астыыбыт. Бу курдук биһиги көрдөһөн, махтанан, Астаабыт алаадьыбыт Алгыстаах алаадьы диэн ааттыыбыт. Мин алаадьы астыы сылдьабын кыра кухнябытыгар. Бука нараатах ол тугун оҥоро сылдьар. Уотун холумтанан олорор. Сиргэ уот оттубаттар эбит. Кыра холумтан курдук оҥоруохтааххын. Уонна ол үрдүтүгэр уот оттоҕун диэн. Ол иһин доҕорум ол уһана сылдьар. Так, дьэ, бу халамааппытын арыыты, арыы ууллара уурдум. Холумтан, холумтаммы бэлэм буолла. Тыын, хаси доҕорбуккун дии. Бу маннык Холумтан диэн бу сиргэ-уот оттуоһуохтааххын эбит. Ол иһин бу маннык маһынан буука туох оҥордо? Ону үрдүтүгэр маны буордуугун, били холумтанын умайбат курдук. Уонна үрдүтүгэр манна хайыыгын, маскын бэлэмниигин. Аны бука маскын бэлэмниигин бу. Уже бэлэмнээтин. Манна халаҥҥын маннык туруорталаан кэбис, бэлэмнээн. Ээ, аны Сөп-сөп. Дьэ, Дианабыт бу Диана халамаларын ыйаан эрэр. Салама ыйааһына буоллаҕынан бу курдук диэн буолла. Бу арҕаа өттүтэ. Арҕаабытын биһи аллараа дойду абааһыларыттан маннык бүөлүүбүт. Өп. Дьэ, бу саламабытын ыйааһына буола турар. Хайа, табыллыах курдук да. Аһаа, ээ бэттээхэй буолла дьэ, инник өрөһөлүү туруоран кэбиһэбит. Ууллара буолуо, майдаана чэ буолуо. Тэ буоллун, отах эдэр маннык устойчивай оҕустук. Тыал хай өттүттэн олоннор ый туох оҕустук турбур. Төһө өр умайар? Оттон ол алгыс бүтүөр диэри умайар боллаа ди. Отта һин наһаа өр болбатах. Көрөр. Наһаа күүскэ били умайбакка иһин тугу саламаатын ыйын. Аны була бу саламабытын ыйаатыбыт. Салама буоллаҕынан сиэлинэн, сылгы сиэлинэн буолуохтаах. Дьэ бу арыыбыт оргуйда. Оргуйбут арыыга

били соус бешамель диэн баар буолар дии ол оннук курдук ол аны үчүгэйдик буккуйабыт көрөбүт уопутабыт кыра-кыралаан быһык көрөбүт уонна бу хас оргуйдаҕын аайы бу хойдон иһэр ону бу курдук уулаан бу бэйэбит дойдубут бэйэбит ынахпыт арыыта Эбии уу куттум. Дьэ, иккис стакаан буолла. Бу маннык хойдуор диэри хайаан баран бу буккуйарын кэтэһ ээ тугун оргуйарын кэтэһэбит. Маннык араҥас арыы таҕыстаҕынан үөһэ бүрүлүннэҕинэн саламаат буспут диэн буолар. Бу арыыта тахсан эрэр. Арыыта үөһэ үчүгэйдик дагдайбыт. Аһылымааппыт үчүгэй буолбут. Дьэ, айманан-айманан салама ыйааһынын процеһа буола турар. Наһаа үчүгэй. Ди? Аха. Красота ди. Дарьян. Привет.

Айсиэн, түптэҕэр бу манна бааллар биэдэрэлэр түптэлээн эрэбит. Улахан түһүлгэлэргэ тоҕус түптэ оттуллуохтаах. Онтон бу дьиэ тэлгэһэ иһигэр тэлгэһэ иһигэр Үтүк ханна баар этэй оҕолор? Оҕуруокка туута. Да оҕолор ханан этэй? Ити туохха көрүй? Ити залга. Бу үс кыра бу тэлгэһэҕэ бээн тэлгэһэҕэр хайыыргар эбэтэр аймах ыһыаҕар үс түптэ буолуон сөп. Түптэ буоллаҕынан ыһыахха хайаан даҕаны сылгы сааҕынан буолар эбит. Тоҕо диэтэххэ, сылгы ыраастыыр, сылгы сааҕа түптэтэ бу тугу түһүлгэни бэлэмниир диэнэбит ыраастаан. Ол иһин алгыс этиллиэҕин биир чаас иннинэн түптэлээн ыраастыыллар. Айсиэн буоллаҕынан бу туохха хаар кынат киинэҕэ главнай пиротехник этэ, онно түптэни дьэ сайыны быһа түптэлээбитэ былырыын. Ини гынан бу бастаан бу курдук түптэлииргэ маһынан дэлби маһым атаҕыт уонна мас үрдүтүгэр сааҕы да Айсиэн Аа, күл үрдүгэр. Аа, кыһыл умайа турар чох үрдүтүгэр э, туохтары, саахтары быраҕаттыыгын. Сииктээх умайыа ду? Саахта.
Саах, э, сииктээх саах. Аа. Бэҕэһээ биһи сиик, сииктээх били ардах кэнниттэн саах умуйбуппут курбатах. Дьэ. Таҥас таҥас үтүктэниитэ, оҥостуута буолан эрэр. Платьяларбыт ыйанан тураллар. Бу миэнэ, бу Паша киэнэ, бу эмиэ миэнэ. Бу дьоннор иистэнэ сылдьаллар. Бу оҕолор төбөлөрүгэр кэтэр туохтарын Иистэнэллэр Манна поллянем биир киһи таҥна сылдьар. Таҥнаары бэлэмнэнэ сылдьар. М. Ээ, дьэ. Дьэ ты, нач гайди. Ой, молодец, буди. Ой, дьэ ты. А, Айылҕаҕа, хайаларга. Паша онно эн эһэлээх эһиги хата итинник бара турдун да соҕото. Паша. Паша. Бу Хандыга аа Хандыга тугугар Өймөкөөн иккэрдитигэр били хайаларга сыдьан хонон сынньаннан уонна бэйдиэ баран хаалбыт Паша соседней хайаларга

Ой, молодец! Дьэрэ, саха уолаттара. Дьэ бу умайар маннык чоҕугар уонна туохтары ол сылгыбыт хаахтарын үрдүтүгэр очонон буруолуур. Чугаһаама, чугаһаама.